Үтүө күнүнэн күндү биир дойгулаахтарбыт! Түгэнинэн туһанан, аҕам саастаахтар күннэринэн бэйэбит биир саас- саастыылаахтарбытын үөлээннээхтэрбитин уонна ийэлэр күннэринэн барыгытын итиитик истиҥник, кэнчээри түөлбэ уран иис түмсүүтүн аатыттан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит! Уонна бэйэбит тулабытыгар баар эмтээх үүнээйилэри хомуйбуппутун эһиэхэ көрдөрүөхпүтүн баҕарабыт. Сайын күһүн түмсүүннэн сылдьан араас туох баар доруобуйаҕа туһалаах диэбиппитин хомуйабыт, онтукпутун бу эһигин иннигитигэр көрдөрөбүт. Манна бааллар хатыҥҥа үүнэр чаага. Туохха барытыгар туһалаах, кытыан, элбэх фитонситтаах үүнээйи, күөмэйгэ, өтөлгө адьаххай туһалаах, кыа уга, хатыҥҥа маска үүнээри лабыкта, тахсыбат өтөлгө ыстыы сылдьарга ааттаах үчүгэй эмиэ эм буолар. Харыйа, харыйаны эмиэ оргутан иһэн Киһи элбэх битэмиини ылар мантан уонна элбэх ыарыыга эмп буолар. Бэс иҥнэтэ бу элбэх ыарыыга эмтээх, саамай үчүгэй үүнээйи. Сиэрэй бириэнньик Береника Седая бу эмиэ хэдэх сиргэ үүнэр биһиги мырааммытыгар ити үүнэр бааска, үүккэ ис ыарыыларыгар тымныйыыга кини үчүгэй эмтээх булчут дьонноох дьон уонна бу мас көтөрүн куртаҕар баар туоҕу Аһылыгы эмиэ оргутан өтөргө эҥин олох аһара үчүгэй эмдииллэр. Бу кытыан туорааҕа уонна бу бэйэбит ойуурбутугар үүнэр отоннорбуттан барыанньа. Маны барытын туһанан оттон иммунитеппытын тупсарыаҕыҥ, ыарыыга бэринимиэҕиҥ. Уонна бу мантан кыа угун туһунан кэпсиэм билигин. Кыа уга сахаҕа хаамай үчүгэй ыраастанар от диэн ааттанар. Бу хамсык кэмигэр маны буруолатан диэбитин ыһаарыахтаахпыт. Ситэ илигинэ отуну үргээн хуоракка буппакка ымдааҥҥа даҕаны кутуохха сөп. Бэйэтин оргутан ис үөс ыарыыларыгар эмтэниэххэ сөп. Сахалар кыа угун уруттааһыҥҥа, тымныйыыга, бааска, үөс таһаарарга уруккаттан даҕаны туттар этилэр Кыһыннары-сайыннары куруук күөх турабын, хараҥа сииктээх сири олус диэн сөбүлүүбүн, иннэм олус эмтээх, аатым миэнэ харыйа. Харыйа кыһыннары-сайыннары күөх турар мас, Саҥа дьыл бырааһынньыгын тутаах киэргэлэ бу мас сииктээх сиргэ үүнэр. Хараҥа от күөҕэ өҥнөөх, кылгас иннэлээх. Уһун синньигэс куга суох тулараахтаах харыйа иннэтэ ыс битэмиининэн баай, иннэтин хомуйан, оргутан, сөтөлгө тымныйыыга туһаналлар. Туорааҕын илдьиритэн оргутан баран күөмэй ыарыйдаҕына сайҕаналлар. Лааҥкы тыаны сөбүлээн хахха сиргэ үүнэбин, хара бөдөҥ отонноох моонньоҕон диэн буолабын. Барыанньа бэрдин амсатан, барыгытын үөрдэбин Эмиэ да эмтиир кыахтанан үтүөрдэммин үөрэбин моонньоҕон доруобуйа кладобоя диэн ааттаныан сөп үүнээйи моонньоҕон отонугар элбэх битэмиин баара биллэр отонун көөнньөрөн хаан аҕыйааһыныгар аппетиты көтөҕөргө сөтөлгө тымныйыыга иһиллэр оттон отон уутун куртах бааһын эмтэнэргэ туһаныллар сэбирдэҕэ ыс уонна уу битэмииннэрдээх көөнньөһүк уонна чэй гынан иһиллэр Киһи күөмэйэ ыарыйдаҕына, лабаатын уонна сэбирдэҕин оргутан, көөнньөһүк оҥорон сайҕаналлар. Моонньоҕон сэбирдэҕин уонна аһын атырдьах ыйыгар хомуйуллар Билигин кэпсиэм бу кыа угун туһунан. Сахаларга кыа уга хаамайы күүстээх ыраастанар от диэн ааттыыллар уонна араас ыарыыларга эмиэ туһаныахха сөп. Кини бу иһиппитин кэннэ бу маннык иэмэтэх бу курдук буолар. Маны түөҥҥэ былыр түөҥҥэ эҥин тутталлар эбит баата оннугар. Уонна ситэ илигинэ үргээннэр куоракка, ымдааҥҥа кутан сииллэрэ иһииллэр. Олус иҥэмтиэлээх, элбэх витаминнаах уонна минеральнай веществоларынан биллэр. уонна сахалар кыа угун уруттааһыҥҥа, тымныйыыга, бааска, үөс таһаарарга тутталлар. Билигин эмтээх үүнээйилэр тустарынан кинигэ элбэх, онно датировката сурулла сылдьар, онон бэйэҕит ааҕан көрүөххүт. Мин кэпсиир-отум бу «Вероника седая» диэн оҕонньор ото диэн ааттанар хахалыыта. Бу оту тэҥэ сөтөлүгэр, бопторор ыарыыга, бүөр хабах ыарыыларыгар уҥуох тыытан ыалдьарын, баастары, куртах үлэтэ кэһиллиитин, геморройу, аҕылааһыны, ньиэрбэ кэһиллиитин эмтииргэ туттуллар. Уопсайа, түөрт да үс араас ыарыыга. туттуллара эмэбит атах ууланыытын бу оту мээккэлээн наскыыга эбэтэр атах таҥаһыгар уган ону кэтэн эмтииллэр эбит бу оту кумах кумах оту ылан ууга көөнньөрөн биир курууска ууга оргутан биирдии иккилии улахан ньуосканнан күҥҥэ үстэ иһиллэр Уонна бу бэс лабаата баар. Билиҥҥи кэмҥэ бу ковид ыарыыта кэлбит кэмигэр бу бэс лабаатын оргутан сөтөлгө, иммунитеты бөҕөргөтөргө туттуллар. Бэс лабаатын оргутан бараҥҥын чесногу кырбастаан уутун соһута түһэн баран чесногу кырбаан кутуллар уонна лимону кырбастаан кутаҕын. Иммунитетка үчүгэй. Мин хатыҥ чаакатын туһунан кэпсээр гыналларым. Бу чааганы араак ыарыыга уонна куртаах үлэтэ кэһилиннэҕинэ ийэххэ сөп, Чааганы чопчу кээмэй быспакка төһө баҕарар иһэ сылдьар үчүгэй. Ол туох даҕаны буортуну оҥорбот, бу чааганы, бу чааганы хаһан баҕарар иһиллэр. Букатыҥҥа маннык үүнэр. Кинини була биэс алта чаас ууга уган туруоруллар, чаһыллаах сиҥин ууга. Онтон оччоҕуна кини баллааны һымныыр, һымнаабытын кэннэ мэтирупканан эрийэн Мэккэлэнэллэр уонна таҥаска тэлгээн хатара ууран кэбиһиллэр. Ол хаппытын кэннэ кинини чэй курдук өрөн иһэ сылдьыллар. Ээ, онтон буоллаҕына хатаны ытарҕатын туһунан эмиэ кэпсиэм. Бу бүөр ыарыытыгар сүрдээх үчүгэй. Кини буоллаҕына бары билэҕит хатыҥҥа ытарҕа Курдук били маннык туохтарый үүнэллэр Бу буоллаҕына бүөр ыарыытыгар сүрдээх үчүгэй. Бэс ыйыгар хомуйан хатарыллар. Биир остолобуой ложканы киилэ аҥааравыга биир остолобуой ложканы киилэ аҥааравыга кутан кыратык тэптэрэр түһүллэр. Уһуннук оргуттахха били эмтиир дьоҕура буостан хаалар. Тэптэрэ түһэн баран Санаата ахсын эмиэ чэй курдук иһэ сылдьыллар. Кини баллааны бүөрү ыраастаан кэбиһэр. Уонна баллаана бу хатыҥ мас туһата диэн элбэх холобур ону барытын кэпсии олордоххо бу туоһа кытта эмтээх уонна ыт мунна диэн эмиэ тэллэ үүнэри өлөн эрэр итиха үксүн хатыҥнарга үүнэр ол буоллаҕына эмиэ хомуллар анал кэмэ суох ыт мунна Быарга туһалаах. Маҥнай мээккэлэһэ, мээ- маҥнай кинини мээккэлээн үлтүөн иһэн баран, остолобуой лосканынан күҥҥэ хворукка буккуйан иһиллэр. Хас киэһэ аайы утуйуох иннинэ иһэр үчүгэй Бэйэбит тулабытыгар үүнэр оппутун-маспытын үүнээйибитин, отоннорбутун хомуйан, бэйэбит туспутугар туһаныаҕыҥ, доруобай буолуоҕуҥ!